Dawn Ġużeppi u Helen, il-ġenituri ta' Sina, il-vittma tat traċedja tan naxxar. Dakinhar tal-inċident, Missir Sina ikun ftit pass il-bot mid-dar ta' bintu. U d-diemu jara l-esplużjoni. Għaxa passi kun bħadin biex nasal għanda. Kont indir magħhom ukoll. X'ħin jisma' l-isplużjoni, Ġużeppi jkun irid jidħol biex jara fejn hi bintu. Biex ifittex il-bintu. Fajkant, waqef. Imbagħad arġaħ lura. Nhar djar nirdin. Għat t-tifla jgħadha taħt il-don.

Tifhem? Biex ma diskors tan-nies. U raħata polvri, u potazza u imbarazz, jew xejn. Ġużeppi jaqta' qalbu u jibda jgħid li t-tifla qatlu ielu. Dik qatlu ieli. Dak sparaw bil-sentence, sparaw bil-murtal. Inti fejn meċċerat il-bors ta' ġabel imwaqqa, qed titleqi l-empet. Teħtu qed naruh imwaqqa. Dok laħat, dok laħatna.

Għalija jan qasaw għalin għetlu tajt qalbi ġena xaħġa. Lex ġaħs xsara l-bira u għat id-dar ta' sina. Għetlu mela l-esta tifla mirdum bazgu mirdum. Sina tkun mejta. Helen tajdilna li Sina kienet l-unika tifla wara tlet korrimenti. U bħadġet Sina. Mirakoliżament ġiet fina. Imbagħad mhux qed daqshekk issa. Qed l tani u din inkomplu. U issa l-unika tifla li kellhom ħadu ila. U ħtija ta' tiħu ġiet sajjata fil-mezz xorobili. L-unika waħda li kelli. L-unika fjura li kien barali. U l-imsejkin intfall ħalli ħallit. Wara jħuf dak il-bidit sabbew il-futur għalla jaf ma xixin taħu. Giuseppe jgħidilna li sina kienet ħobbhom bimħabba kbira. Reħen kellu għassa tiegħi. Tiġi fit-tmija ta' bellaj li gur roġel. Jarawni tifhem, tiġi fl-erba' u nofs. Tifhem bitfazzar. Tara kif tagħmel kif biex tarranġa li tittaruni bil-fors. Helen tgħidilna li t-tfal kien minn għalihom li ommhom marita.

Meta l-għada tkellimna għalt li ma fejax ma nanna. Għalt li ma għet għant il-bambi. Għet għadik għet għant il-bambi nsabi għalt li ma għant il-madonna u koll. Għax dik kienet t-xall il-madonna. Giuseppe u Helen illum spiss jiprovaw ikellmu lil bintom Sina. Imma Sina ma tkellimhomx lura. U Sina x'tgħidilha? Kap ħafna ħafna żewġek

Għandi ferita minn ġewwa. Bħal meta għandi baxxa fl-istunku tiegħi. Tifhem? Li ma tistax tmur. Ma tistax insabu li raqat. Jgħaddu kam jgħaddu snin. X'in għala għajna jgħan ninsa. Tifhem? Għax nkun mort ħadajja. X'in ma kellix liefa, u għalli kelli l-ħin immur għandha. Dik m'għodniex nista' nagħmilha. Sal-lum, Helen u Giuseppe għadhom jistħajlu lil bintom ġejja. Iżda nisħaħ għadha li ma' ma' xi kellha ċevatta biex tidħol. U nisħajl kemm tiftaħ iva tal-bib, tibqa' diħla mġew. Ma' Message jiftaħ il-bib. Eh, l-ekwa. Om u missir Sina jgħidulna illi kieku kien possibbli jagħmlu minn kollox biex jaraw lil Sina. Mill-li għandi ġid inti julhom kieku tista' tiġi. Naqra li għandna. Isma' xejn. Flus x'inhuma, ma rid xejn ħalli flila. Minkejja kollox, Helen lesta taħfer lil min ikkaġuna l-mewt ta' binthom. Jekk firtlu xorta qatt ma taħfirlux ma tagħmel xejn. Issa billi tobgħodu. U billi it-tifla ġejja.